A khensa ku va mi pfulele chanel ya matimba ya manana ma YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana a hi yinini ka leyi ende vanhu vo tala loko hi kha hi hlelahlela a hi yi tekeli enhlokweni ku na leswi swo u kuma ku munhu wa tirha i na business-e i na yini mi kuma ku swilo swa yena a swi fambi swi yime ndhawu yin'we ivi na vamatiko va ku hayi wa dyiwa loko u ri munhu wa xinuna va ta ku i heta hi vasati va joni leswiya mi kuma ku. Van'wanyana va va va yeriwe a a a a red room red house ka risimu leriya ra ngati leriya loko va ya le vanhu lavaya va ta fika va ku byela ku wena ku va i i i i nga i nga i nga deli hi yona liya ya ngati leyi hi ta ku nyika munhu wo ka sorry murhi wo karhi. Murhi luwa u ta fika i wu chela ka swinwiwa swo karhi swa munhu loyi wena u lavaka ku a ku tirhela. Loko hi vulavula hi ku munhu a ku tirhela, hi vula ku loko n'hweti yi hela, loko yena a khoma mali, mali a yi tshami ya nyamalala. Loko a khoma mali, mali a yi tshami ya nyamalala. U kuma ku mali liya wena i yi tela hi hi magic-i ya mimirhi leyi ya vona va nga ta va ku nyikile. U kuma ku i ten wa vanhu i tichomi ta wena. those people loko va ri ten u kuma ku a va humeleli va yima ndhawu yin'we loko va nga humeleli va yima ndhawu yin'we va va va kha va va kha va kha va va tirhela wena i kuma ku vanhu va kona va ha na nchumu total va ha na nchumu munhu a ku na leswi swo i hanya vutomi bya normal hi swi vona ku ya i le ku ringeteni kambe hosi a yi se pfula tindlela na mikwembu a yi se pfula but ka wena u kuma ku swi. total total wa tirha mara u kuma ku loko n'hweti yi hela ni loko u ri munhu wo nwa byalwa i ta nwa byalwa hi hi siku leri holaka i ya vuya hi rini i ya vuya after two weeks i nga ri hana peni loko i nga nwi byalwa lava ka ever i tshama i kha i cincacinca va ka ever vhiki na vhiki va tshama kha va namuntlha ku nghena loyi mundzuku ku nghena loyi mali leyi va yi kha yi va yi kha yi. yi famba hi ku ri u jikeleza so loko yi jikeleza mali ya khe yi ya ka munhu loyi a nga ya le a ya ku tirhela kumbe ku chelela nyana murhi kwalowo swi nwiwa ku wena va ka ever va tshama va ri ndlwini ya wena loko yi horile wena ehleketa va ka ever loko yi horile wena ehleketa byalwa.

because va khe i va khe i tirhela vanhu lava van'wanyana mi kuma ku ha famba hi ya na le tibangi munhu a fika a lomba vo ma three hundred thousand two hundred thousand a qualify-a mali liya after two weeks a nga swi tivi no mali leyi endleni hi yona because vanhu lavawani va va va kha va va va tirhisa yena ku yena a va endlela a va endlela mali va ku endla ku mali yi nga tshami loko va ku endla ku mali yi nga tshami i ta va i kha i tirhela vona right through. Loko u hleketa ku endla something i tela hi pulani ya ta pulani ku lava ku endla something i nge ni ya lomba mali ku ri vona vanhu lava loko va va yile va ya le va fika va endla yini va make sure ku ri va ku endla ku wena i lombetela timali loko u lombetela timali timali letiya i nyiketela vona kumbe i ri na business u kuma ku business ra wena boom. rharhana mara swi navela na hi va matiko un'wana na un'wana ku katekisa ku ya i tirhile le ku endleni kahle business leyi ri famba kahle but u kuma ku mali leyi helelaka yi helela ka vona vanhu lavaya loko u xava something nyana u kuma ku xi cost vo ma twenty thousand after three weeks wa xavisa hi vo ma ten thousand a wu ti endli because vanhu lava va va yile kwini wena u kota ku va tirhela hi mali. hambi va nyika mali right true mara u kuma ku i nga swi voni ku i tirhela manimani u kuma ku mina ni yela munhu un'wana le a red room ka risimu ra ngati ivi ni vuya ni n'wi chelela swilo sweswi a ni nga ta ni n'wi chelela kumbe ni n'wi kandziyisa loko a khome mali swilo swa yena swi n'wi komba hi swilo swa negative ntsena a swi n'wi kombi swilo swa positive u kuma ku i i i loko a ye ebyaleni. i famba na khadi loko n'hweti yi herile yena u xava just loko a sala ku phapha nampundzu mi kuma ku i xave byalwa byi huma ten thousand loko ku ri ke ni a a nga nwi byalwa loko yena n'hweti yi hela hi luya i tata tiko u fambafamba na lava ka app.

loko a khome mali yi nga hahi mali ya yena mali ya yena yi tirha leswi swilo leswi vonakaka loko ku ri ke ni ku na ku na vuhahani kwala mutini ni fike ni xavela nyana haha xiwokowana or malume nyana swigiyana nyana sweswi sweswi kwini vanhu lava va endla va endla ku khoma mali ya wena ku mali ya wena yi nga hayi van'wani u kuma munhu a kha a hola vo ma four thousand hi n'hweti mara loko u languta swilo leswi va swi endlaka swa chavisa. i endla swilo leswi swi fanele swi endla hi munhu la holaka vo ma fifty thousand because of what i rhanga a ya yi phahlela mali ya yena kumbe a ya kwale ka tikereke ti ta a a a a a nghena ka tona a fika a va hlamusela va n'wi endla swilo swo n'wi endlela ku yini mali ya yena loko a yi khomile yi nga ha yi se hi tivonela loko hi ri ku nweni ka swinwiwa lomu ku fambeni se swo tala ni nga ka ni nga ni ni ni nge mi byeli ku loko u lava ku ta swi papalata swilo leswiya swi endlise so na so na khensa ku va ni langute chanele danko.